Bono keria naigwa namoereria, arigwere bweka omonyene ekiagera inche nakebwate. Abanto baminto inche tindi mwanasiasa, inche nomokori omoremwa bw'eserekari bw'emiaka emenge. Nimbwate omorembe ase enkoro yane, nimbwate obororo ase enkoro yane. Tiga mbakorere emeremo buna omonyakerogo aria, eki kende gikerache mbora Nyasae. Bono rirorio, bono onye giatigara, naki togokora? Ee, mbora, mbora omonto akwe, akomenya buna akwebacha. Baas, natigeire abwo. Ntebe iga, Mbuya mono abanto baminto, tiga tokore amagenderero, abaeshimiwa, aba nabasani bane, Japhet tomekwana nabo emiaka mingi, Honourable Osoro, we are very close friends, eh, Charles, eh, Onchoke, we are very close friends, Mairura nomwana ominto, inki tokobuna?

Mama, ya, eki omogoko ning'o okarure? Omong'ina oye nanyore omwana bakaroka donya. Vicar General, abaheshimiwa bare iga iga na abanyaribari baminto mbuya more. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina. Mbuya mono sana. Ee, nonya ndoche chibesa chiria kwaete omong'ina one nyagitari, ndoche nochitagete. Bono inche timbwati okobua buna atebire igo, 20,000 gochia ekwaya. Nainche inaikire iga iga rituko ria rero. Ase engencho y'ogocha kwaigwa ring'ana ria Nyasae, gwetere oyominto omwana oyominto momura oyomorabu se, ende obwate enkoro endabu se okorokwa Zair Jana. Intw buna abachumbe ntwachagete ekeombe gekorau noyominto omochifwi. bw'eserekari ya Kenya Silvanus Osoro na abachumbe bande igo goetera ekiombe ekio ki'ogochangera chikanisa, naki rero twachire iga iga ase engencho y'okoagacha ekanisa ya Nyasae. Naende nimbwate okwegena ng'a ase engencho twachire aa naende ndoche abageni nabange, na abakristo nabange, rero nkwagacha tore ekanisa ya Nyasae tonye kore. Twaonchokananire gusii engima ewiki yaeta notwarenge Bogirango West Mogirango, tokagenda Bobasi Bobasi ntoragenda Bobasi, tokagenda Bwone, tokagenda Oalfa, na rero noo tore igaiga. Egento naigure buya kabisa, nende ngoakera Nyasae mbuya mono ase engencho ekiombe eke twagechagete, ase engencho totaete kobeka abagusi amo na abaraai bonsi amo tosuke gochia motwe. Naende ndoche ecounty nero rero yarorikanera. Mogoakera Nyasae mbuya mono. Ecounty nero narorire aba MCA ntanya korora buna omo MCA one enyororo tinanya komorora nero namororire noara omong'ina May ntwanya koumerana nere rero nari rituko ritang'ani na inche namobwatire okoboko nabwatire omosongo iga egento ngosaba Buna ndoche bono, nonya omogabana nere oisire goika ang'e ase ekeombe eke, tosuka amo buna abagusii. Igo ngosaba, tiga togwenerere iga, tobwaterane. Naende ekanisa ntagete kobaa kera mbuya mono. Father, ntagete kobaa kera mbuya mono, ase eng'encho gwatobekire ase amasabo mpaka rero, twaikire iga iga, tore amo buna abana abamo abagusii.

Lakini egento keria ki'omogate, buna ang'anchete omogate, inche nomogate mbomaete, ntori korara nyomba eyemo, goika eyemo erare aria isiko, buna natebete moiso onde egesa eke ki'omogate aro yaye gaki yaye, yaye gaki yaye. Abana baito gaki buna bana buna banarire omogate, ng'aki tokobakora bono? Keria ki'omogate yaye.